Bħala Kunsill Lokali, ovvjament din hija domanda topika tista' tgħid għall-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan għax infatti ħafna residenti jistaqsuhielna, hija domanda li kulħadd jistaqsi fuq Facebook u infatti wkoll waqt intervista passata wkoll staqsewheli jekk bħala Kunsill Lokali aħna nirrappreżentawx lir-residenti jew lill-komunità kummerċjali. Fil-verità mhijiex xi ħaġa faċli għax kif kif qed ngħid u kif tista' tara, l-interessi ta' dawn iż-żewġ komunitajiet mhux dejjem huwa mhux dejjem huwa l-istess. Imma ovvjament ix-xogħol tal-Kunsill Lokali huwa dak li jlaqqa' ż-żewġ partijiet u jipprova joħloq bilanċ fl-iżvilupp f'kwalunkwe operat tal-lokalità li ilaqqa' l-interessi u l-bżonnijiet ta' komunità kummerċjali ma' dawk ta' komunità residenzjali. Mela jien minn naħa tiegħi naħseb ikun irresponsabbli kif għadt fil-passat li jkun irresponsabbli li jiena naqbad u ngħid x'għandu jsir biċ-ċelebrazzjoni ta' San Patrizju. Naf li kien hemm kunsillier oħra u anki s-Sindku li tkellem f'dan ir-rigward. Ovvjament id-deċiżjoni jien m'iniex hemm hawn ma' hemm band, ovvjament din hija deċiżjoni li jrid jittieħed jieħodha l-Kunsill Lokali. F'intervista passata kont kont għedt li rigward dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, bħala Kunsill aħna obliged, aħna obbligati li noħolqu koordinament mal-komunità kummerċjali biex dawn iċ-ċelebrazzjonijiet joħloq l-inqas impatt possibbli fuq ir-residenti. Ħafna nies fehmuha din dan l-istatement li bħala Kunsill we're condoning Qed naqblu ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Fil-verità, il-kwistjoni, il-crux kollu tal-kwistjoni hija dan, jekk inti bħala Kunsill Lokali, anki għaliex dawn huma ċelebrazzjonijiet spontanji, aħna min-naħa tagħna xogħolna huwa koordinament, aħna m'aħniex l-organizzatur ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, jekk aħna min-naħa tagħna ma noħolqux, ma ma nidħlux bħala coordinators ta' dawn l-organizzazzjonijiet, x'jiġri? Kulħadd jimxi għal riħu mill-istabbilimenti kummerċjali u ikollok kaos aktar milli fil-Vell ta' Inghal. Min-naħa tagħna bħala Kunsill nippruvaw nagħmlu l-aħjar tagħna biex nikkoordinaw bejn sibien differenti ta' bars, traffic aħjar, traffic management aħjar fl-area u nippruvaw kemm jista' jkun nimminimizzaw il-problemi. Kunsillier Assawi kienu qalu wkoll li li jipproponu li din l-attività tiċċaqlaq, is-sema ta' Għali, ukoll f'post fuq Facebook, għalkemm hija soluzzjoni, possibilment mhux ma possibilment ma ssolvix il-problema kollha, għas-sempliċi raġuni li jekk inti drajt u tippreferi tiċċelebra dawn l-affarijiet ġewwa San Ġinjan, Ngħidu l-verità, San Ġiljan sar sinonimu maċ-ċelebrazzjonijiet, jiġifieri jekk għandek ċelebrazzjoni ta' elezzjoni, ta' World Cup, ta' Champions League, whatever, il-festa nnifisha, huwa sinonimu li inti ħa tmur tiċċelebra f'dik il-lokalità, jiġifieri li inti tgħid ħa naqbad u nċaqlaq l-event barra minn San Ġiljan m'għandekx garanzija li n-nies xorta m'humiex ħa jmorru San Ġiljan, u kapaċi jinqala' l-każ li jsibu l-Kunsill fuq sieq waħda u l-koordinament ovvjament ikun lacking u l-problemi jikbru fil-verità b'ammont forsi inqas ta' nies għax ovvjament jistgħu jinqasmu post ieħor imma m'għandekx garanzija li ħa ssolvi l-problema kollha. Aħna min-naħa tagħna ovvjament l-interessat kif irrajt waħda mill-intervista huwa r-residenti E Ovvjament din hija xi ħaġa li tiġi ġiet diskussa b'mod informali min-naħa tal-Kunsill Lokali u nittama li fil-leġislatura preżenti, futura, e ikollna ċ-ċans ukoll, f'ħin wieħed minnhom ikollna ċ-ċans niddiskutu aktar din l-issue għall-ġid tal-residenti.